א גוטן חשובע אידישע קינדער און וועלקאם בעק צו ביין פאראן און ביין תופר ולבן פרשת חיתרו וואטס העפענען? וואס טוט זיך? סאו, מ'דארף מ'דארף ארויסנעמען אפאר זאכן קודם פון די, דארף מאכן א קאפי ברעיק. ווייל וויבאלד איך מאך קיין קאפי ברעיק תכלית, קודם כל, טאקע אז מ'רעדט שוין, מיין כולל אינדערפרי, קודם האב איך געזאגט מיין כולל אינדערפרי, יעדער זאל זען איך בין אין כולל, האלא, יא אבער איך לערנט, עניוועי, סאו, ס'דא רעגולער טעיסטעד טשויס מיט הייס וואסער און מילך, דאס איז אלץ געווען די גאו טו פאר חסידים, ס'איז זייער סימפל פארוואס, אונז, די מער קאמפליקעיטעד עפעס איז פאר חסידים, די מער שטייען מיר אונז אוועק סאו איינער איך האב פונקט געזען א ווידיאו גראדע ווי עפעס א חבדסקע זאגט די חילוק פון חבד און ברסלב איז אז חבד איז א קאמפליקעיטעד חסידות פאר סימפל מענטשן און ברסלב איז א סימפל חסידות פאר קאמפליקעיטעד מענטשן סאו קודם כל איך דיסעגרי מיט דעם קאמפליטלי. א. חבד איז בכלל נישט קאמפליקעיטעד. ב. חבד'סקע מענטשן זענען בכלל נישט סימפל. און סעקאנד אוו אלל, איך קען זייער אסאך ברסלב'ע וואס זענען פיינע מענטשן, גוטע וואוילע אידישע קינדער, קלאוז פרענדס אוו מיין, עקשעלי ניין, זיי גייען נישט קיין ניין נאך קאפלעך, זיי שמעקן נישט פון קטורת, געהעריגע דוד'ס וואס לערנען, ווייסט איך מיין, באט יא. כ'ווייס דא מענטשן וואס טרייען נאך אנצוהאלטן די אלטע פיוטס צווישן חבד און ברסלב, נאובאדי קעירס, האלא, וועק דיך אויף, קום ארויס פון בבל, אדער אין דעי קעיס פון קראון הייטס. באט עניוועי, לענין הענין, תם כ'האב מיר דערמאנט וועגן די ווידיאו, אונז האמיר ליב זאכן מורא'דיג אנקאמפליקעיטעד, סאו טעיסטע טשויס קאפי און טעיסטע טשויס וואסער און מילך איז מורא'דיג סימפל, ס'געטער, ווייסט איך מיין, אסאך מאל קומסטו אריין אין א פלאץ, דאס איז די פראבלעם וואס אסאך פון די גראסעריס האבן, און אסאך פון די היינטיגע רעסטעראנטס, איז זיי האבן א שטיקל איידענטיטי קרייסיס, לאמיר עס אביסל צונעמען, וואס ווילסטו ווען דו עפנסט א רעסטעראנט? דו ווילסט איין זאך. עט די ענד אוו די דעי, דו ווילסט לייגן עסן אויפן טיש און יענער זאל דיך צאלן, און יענער זאל ארויסגיין עס סאן עס פאסיבל, אזוי קען די טיש גיין צו א צווייטן, אזוי ווי מען פלעגט זאגן אויף שלום לאנדא ווען ער האט געהאט די רעסטעראנט, אז ווען איינער האט געארדערט מארעך ביינער, האט ער געברענגט א טעלער מארעך ביינער, און צען מינוט נאכדעם האט ער געזאגט דו שוין געענדיגט מיט די מארעך ביינער, ווייל נאך איינער האט געארדערט מארעך ביינער, פארשטייסט? דאס איז די גאול פון עני רעסטעראנט, יא. ס'איז דא א גאנצע סיסטעם וויאזוי מ'וויל זאלסט אריינקומען, מ'מאכט עס פאר א ווייב, און מ'מאכט עס, באט דעי גאוינג טו פאר, איך בין געווען א, איך בין יעצט געווען אין פלארידע, איך בין יעצט צוריק געקומען פון פלארידע קאושער ווילעס, דאס איז געווען נעקסט לעוועל ביי די וועי, נעקסט לעוועל, שי וויינבערגער האט דעליווערט ווי א רשע מרושע, די קאפי איז מורא'דיג הייס, סאו ביי די וועי אונז טריי מיר צו. סטריימער צו יוטילייזן סאו. איך האב נישט ליב פאום איך נוץ נאר פאום קאפס ס'איז זייער סימפל פארוואס איך ווייס מ'פארט באט מיר צוריקומען אונז טאטעל מיר די פארשטייסט איך האלט איין הענט אויף די תרגום און די אנדערע פינגער אויף די חימוש אזוי פארליר איך נישט פלאץ עניוועי. שייע האט העווילי דעליווערט פון די פוינט אוו וויו, איך בין קיינמאל נישט געווען ביי שייע, איך האב אים עדווערטייזט, סאו בין געגאנגען, כ'האב גענומען א הויז ביי אים, פיר בעדרום, ס'האט געהייסן די בלו הארייזן, וואטעווער, זאל עס הייסן בלו הארייזן, מ'דארף דאך ארויפקומען מיט די אלע נעמען, מיט די שמות, ס'דארף דאך סאונדן, ווייסט איך מיין, מ'קען דאך סתם קומען אויף פייוו פארטי וואן ווייט, דארט בין איך אויפגעוואקסן, העלא מיינע קעלעמענטי פרענדס, יא, ס'דארף זיין אויף בלו הארייזן, הע, אימעדזשין. די קעלעמענטי טאוערס, און ביי די וועי זיי האבן געגעבן א נאמען קעלעמענטי, א ריזיגע פיקטשער פון ראבערט קעלעמענטי, דו הערסט ווען ראבערט קעלעמענטי לעבט ווען, און ער זעהט אז זיין פיקטשער ליגט דארטן ווי די ווי די סטעפס ארויף צו גיין שמעקט ווי צען חיות און דריי האומלעס מענטשן האבן דארט געוואוינט און איינער פון זיי איז געשטארבן און ער ווייסט זיין פיקטשער הענגט דארט ווי ס'דרייט ס'וועט זיין א בחינה להבדיל ווי שאול המלך האט ארויפגעשלעפט שמואל הנביא פון קבר. די פסעדרייט האט ארויף גראבן די זעקס פיס און מיט זיין סקעלעטאן צעטיקומען אנצינדן דעם בילדינג אן פייער עניוועי סאו מ'דארף מאכן ספעשל נעים אז געט מען עס בלויע רייזן באט דאס איז געווען נעקסט לעוועל די הויז כ'בין אנגעקומען דארט ס'איז געוועזן נעקסט לעוועל האסט פיר בעדרומס האב איך באקומען צוויי טוילעטס נארמאלע דיינינג רום א נארמאלע קיטשן געהעריג מיט וואש מאשין דרייער מ'האט זיך געבראטן אויפן זון פרייוועט אינדרויסן א דזשיקוזי מיט א פול און ס'איז געווען האנטוכער דארטן אנגעגרייט, בקיצור, ס'איז געווען א מורא'דיגע מורא'דיגע גוטע עקספיריענס וואס כ'האב מורא'דיג הנאה געהאט, און איך פערסענלי רעקאמענד עס פאר יעדעם איינעם, גיין צו שי וויינבערגער, און די בעסטע פארט פאר מיך פערסענלי אלס א פרומער איד, און איך גיי עס דיסקאסן אויף איינע פון מיינע נייע, אונז גיימער האבן מערטש א. נייע קאלום אין דער בלאט, יא! יאסי בראך ארבעט זיך שטאטעלעך ארויף, להוציא מליבם של צדוקים, ס'וועט אים גארנישט העלפן, איך ווער געהעריג לעדזשיט, איך האב א שיעור אויף קול מבשר, איך האב א קאלום אין דער בלאט, עטס קענטס אלע פלאצן, עטס קענטס מיך אראפרייסן באט ס'וועט אים גארנישט העלפן, איך בין געהעריג לעדזשיט, מ'האט מיך שוין גערופן רעדן אין א גרויס ישיבה, כ'על נישט זאגן וועלכע נאמען, באט יא, איך בין דא, איך בין געהעריג דא, עניוועי. סאו בקיצור, ווי מען האט געהאלטן, יא. סאו ביסט אנגעקומען דארטן. בקיצור עניוועי אוועראל. אה, סאו וואס איך וואלט ארויס ברענגען ריי. סאו איך האב געוואלט ארויס ברענגען אז פאר מיך אלס א פרומער איד איז די בעסטע חלק געווען אז איך בין לעבן קהל חסידים און לעבן און לעבן דארטן קדושת לוי לוי יצחק פון בארדיטשוב זייער א נייס רב גראדע איך קען אים. ער האט געוואוינט לעבן מיר אין לעיקוואד א לאנג טיים אגאו, איך מיין ער האט געוואוינט לעבן מיר א שטיק צייט און דען הי מאווט, איך קען אים גוט, הי ליווט נעקסט טו מי, עניוועי ווערי נייס גיי דער רב, און כהאב געקענט דאווענען אלע דריי תפילות מיט מניינים, כהאב געלערנט מיט מיין חברותא, סא עניוועי דאס איז פאר מיר פערסענלי, סא אין די בלאט גיי איך איינע פון מיינע קאלומס גיי איך ארויסברענגען די טעבו משוגעת פון מענטשן וואס ווען זיי גייען אויף וועקעישן פארגעסן זיי ס'דא אנדערע סטענדערדס, ווייסט איך מיין? יא. ווייל די וואסער אין מעקסיקאו איז בלוער, וועגן דעם דארף מען נישט דאווענען מיט מנין, די עולם ווערט ריזיגע תלמידי חכמים. או יו די מעג מען עסן ווייל ס'איז דאך דא פארשטייסט, סאו די עולם ווערט למדני, קוק אהער, נעגל וואסער איז דאך דא א לימיט, ס'איז דאך נאר א דרבנן, ס'איז ניטאמאל א רבנן, יא, סאו נעגל וואסער איז דא א לימיט ביז ווען דו דארפסט וואקן, זיך פאר נטילת ידיים, סאו שיל מיט מנין אויך, טו מיר א טובה שעיפעלע די שיעפט קיין שכן אריך אין דיין לעבן, זיי מוחל גיי צו א פלאץ ווי די ווייסט און זיי ווערן אויך עקספערטס אין בלו קייט, ווייסט די גמרא אין ברכות זאגט דארטן, ווען קען מען שוין ליינען קרישמע? ווען די קענסט זעהן די דיפרענס צווישן צוויי מינע תכלת, סאו ער קען די דיפרענס ווייסט מען דארף נישט ליינען קיין קרישמע צוויי פראסקעס העסטו כאפן, סאו פאר מיר איז געווען פערפעקט, סאו עניוועי אז דו ווילסט האבן די יאסי בראך עקספיריענס ס'איז ספעשל יעצט זייער ביליג ס'איז נאכנישט די סיזען. ס'טאר גיין אויף פלארידע קאושער ווילעס דאט קאם אדער אימעילן פלארידע קאושער ווילעס עט דזשימעיל דאט קאם אדער קענסט דעם בחור וואטסעפן עט טרי זירא פייוו פאר פאר ניין ניין עיט ניין ניין שייע עט קערנעמען פון דיר און ביי די וועי איך בין געווען דארטן אין די דירה און שייע קומט אן און זאגט מיר הי. דיין פעיוומענט דארף נייע פעינט? מיר איז כמעט גארנישט געפעלט פון די פעיוומענט באט יעדע שייערץ דארף פעינט, שיקט מיר א ווידיאו נעקסט דעי בחורים פעינטן די פעיוומענט, עניוועי ער געט דיר גוטע סערוויס, טריי דעם אוט, איך בין געווען דארט, סאו צוריק צום ענין, איך בין געווען אין א רעסטוראנט אין פלארידע, מען האט מיר געזאגט גיי אהין, דארט איז דער פלאץ, יא, סאו איך בין אנגעקומען אין פלארידע, סתם א רגע, איך בין געגאנגען צו די, איך וויל נישט זאגן קיין נאמען, איך וויל נישט אראפרייסן קיין רעסטאראנטס, איך בין זייער קעגן, ס'איז דא, ס'איז דא געוויסע אינפלוענסערס וואס גייען אין פלעצער און זיי רייסן אראפ, ער איז טייער, ער איז ביליג, איך האלט ס'איז א גרויליגע זאך, דיסקאסטינג, די מענטש האט א ביזנעס, דו האסט עס נישט ליב, גיי ארויס, און אויכעט פארט פון דעם איז לייגן שלעכטע רעוויוס אויף א רעסטאראנט, אויב איינער איז שלעכט, אדער עני ביזנעס איז שלעכט, אונז זעמיר זייער א קליינע קאמיוניטי, מענטשן גייען וויסן רייט עוועי אז די פלאץ איז שלעכט, גייסט גיין אין מקווה, גייסט גיין אין שול, דריי מענטשן גייען דיר זאגן שטיי אוועק פון דארט, וואס לייגסטו א גוגל ריוויו אז יעדער איינער, ס'איז דאך לשון הרע אויף די העכסטע לעוועל, ס'איז א גרויליגע דיסקאסטינג זאך, סאו איך גיי נישט זאגן די נאמען, באט עניוועי, מ'האט מיר געזאגט גיי אהין, די עסן איז געווען אקעי. פאר די פרייז איך האב געצאלט איז נישט געווען ווערד, באט ס'איז געווען אקעי, באט די עקלדיגע ווייב דעי ווענט אלל אוט, אלל אוט, זיי האבן געהאט א לייוו די דזשעי און און קאלערס, איך האב נישט ענדשויט, פוי, איך בין געקומען פארברענגען מיט מיין ווייב, ס'איז דא גוטע שיינע רעסטעראנטס דארט, איך בין געגאנגען, ס'איז שטיל, ס'איז רואיג, די עסט, איך קום דא אריין עפעס א ריזיגן קלאב די דזשעי און אה, ס'איז עקלדיג, סאו די אלע רעסטעראנטס מיט די אלע גראסעריס. זיי גייען אוועק אביסל פון די נקודה פון דוד, סטעי אין יור לעין, דיין באטאם ליין איז צו געבן א פלעזענט עקספיריענס, ווייל איינער קען דיך גיין אין א בורגער דזשוינט און פאר פֿינף און צוואַנציק דאלער זיין זאט פאר זיך און די ווייב, אקעי נישט פֿינף און צוואַנציק דאלער, פֿערציק דאלער, פֿופֿציק דאלער, אפילו הונדערט דאלער, גייסט ארויס מיט דיין משפחה, לייגסט אראפ הונדערט דאלער, יעדער איז זאט, דו גייסט אריין אין א רעסטוראנט, און דו צאלסט דריי פיר הונדערט דאלער, איט בעטער בי ווארט איט, די עסן איז בכלל נישט געווען ווערד, און די גאנצע ווייב האט מיך אפגעגרוילט, און די זעלבע זאך איז מיט סערטען גראסעריס און סערטען אנדערע ביזנעסעס, ווען איינער קומט אריין אין א גראסערי, ער וויל איין זאך, ער וויל טרעפן אלעס וואס ער וויל, וואס ער דארף, ער וויל ס'זאל זיין קלין, אלעס זאל זיין אויפן שעלף, די פרייזן וועלן זיין גוט, פיין. קום נישט דא מיט נייע משוגעת'ן וואס סאסייעטי ברויך נישט. פארוואס? ווייל דער חסידישער עולם און דער אידישער עולם אין דזשענערל האט ליב זאכן עז אנקאמפליקעיטעד עז פאסיבל. סאו אונז גיימער מיט טעיסטעד טשויס. דאס איז געווען די גאו טו. סאו איך פערסענלי, איך טרינק טעיסטעד טשויס פון א פאום קאפ. פארוואס? ווייל ס'האלט עס הייס, איך קען נישט נעמען קיין קאווער ווייל דער פלעסטיק פילינג און א סערעמיק קאפ גייט עס ווערן קאלט נאך דרײַ סעקאנדס, סאו יעצט בשעת די קאפי איז נאך הייס, יא סאו מ'האט אנגעהויבן וועגן מיין קויל אינדערפרי, איך האב אריינגעוואקט און און סאו איינער עפעס א חכם איז געגאנגען און זיי האבן צוגעשטעלט מאשין קאפי, מ'האט זיי נאס געטוהן אלל די וועי, זיי האבן עס געטוהן עקסאן סטייל, זיי האבן געלייגט א טרי לעוועל מאשין קאפי סיסטעם ווי די האסט דריי אורנס, די די איידיע דערפון איז זייער גוט ווייל די וואקסט אריין און ס'שמעקט פון א געז סטעישן, סאו מ'כאפט קודם זאגן פארן ציבור. גייט נישט אוועק פון די מסורה, סאו דאס איז איין זאך וואס מען דארף היינט ארויסברענגען, סאו מענין ענין לעושה ענין, פון די זאך וואס מען דארף ארויסברענגען נישט אוועקצוגיין פון די מסורה, דארף מען רעדן וועגן נאך עפעס א נקודה, פון מענטשן, וואס איך האב געזען אין פלארידע אויך, מענטשן גייען מיט פאלא שירטס, מיט דזשי ענד דזשי הויזן און עקאו שיך, דו ביסט מורא'דיג קאנפיוזינג רבי, דו האסט מיך זייער קאנפיוזד, איך ווייס נישט וואסערע מעסעדזש דו ווילסט געבן פאר סאסייעטי, סאו קודם כל לאמיר אויפשטעלן א מורא'דיגע יסוד, אז דו האסט נישט קיין סיקס פעק האסטו נישט וואס צו גיין מיט קיין פאלא שירט, ס'מאכט נישט קיין סענס, איך גיי נישט אריינגיין אין צופיל דיטעילס באט יעדער קען אימעדזשינען די פיקטשער, טוה נישט אן קיין פאלא שירט אנלעס דו ביסט ריפד ווי ארנאלד שווארצענעגער, ס'קומט נישט אריין, קיינער וויל נישט זעהן דיין בויך, קיינער וויל נישט האבן די טראק דרייווער ווי די טי שירט ווייסט איך מיין קומט נישט אן אדער ווי די ריזיגע פֿיר הונדערט פונטיגע סעקיוריטי גארדס ביי וואלמארט. וואס גייסטו טון אויב איינער גנב'עט? דו גייסט לויפן פיר פיס און ווייס איך מיין איך געדענק מיין זיידע אליווער שלום האט געוואוינט אויף די זעקסטע שטאק אין די אין די פראדזשעקטס יא און מיין זיידע איז שוין געווען עלטער און מיין זיידע איז געווען א שטיקל העווי מענטש סאו יעדע צוויי פלארס האט געהאט א בענקל סאו איך האב געוואוסט ווען איך דארף גיין מיט מיין זיידע ספעשעלי שפעטער ווען ער איז שוין נישט געווען געזונט ס'איז א פארטי פייוו מינוט וואק זעקס פלארס מ'וואקט צוויי פלארס מ'זעצט זיך אראפ און מען שמועסט פאר צען פופצען מינוט, מען גייט נאך צוויי פלארס נאך פופצען מינוט, מיין באבע האט אונז שוין געהערט שמועסן פון די דריטע פלאר, די קולות וואס זי האט געמאכט ווען אונז זעמער ארויף געקומען, אז ס'האט גענומען פֿאָרטי פֿײַוו מינוט, סאו די סעקיוריטי גארדס אויף די לעוועלס האבן זיך די פאלא שירטס קומט בכלל נישט אריין, און אויך אז די גייסט שוין יא מיט א פאלא שירט שיק א ספעסיפיק מעסעדזש, די מעסעדזש דארף זיין פאלא שירט געוויסע מינע הויזן, כ'ווייס נישט ווי מען רופט עס, קעקיס אדער אדער די די דזשים הויזן וואס האט די לאנגע ליין און גיין מיט די די סניקערס. דזשי ענד דזשי הויזן מיט די קנייטש ווי די קענסט שארפן א מעסער קענסט דיך צושניידן אויף די קנייטש מיט א מיט א עקאו שיך, איך האב דאס בכלל נישט ארויס, סאו עניוועיס, אויף דאס דארף מען אויך רעדן, זאלסט אדער גיי נישט אוועק פון די מסורה, איך בין געגאנגען אין פלארידע בין געהאט געהעריג היט און רעקל מיט די דאס, נאטינג טשעינדזשעס, ס'איז נישט דא עפעס א מין עבר דארט ווי דו מוזט יעצט טשעינדזשן, פאר וועם? פארוואס? וואס דארפסטו יעצט טשעינדזשן דיין דיין עטייער ווייל ביסט געגאנגען צו עפעס א נייע פלאץ, איך האב דאס בכלל נישט ארויס, מאכט נישט קיין שום סענס, דו גייסט אנגעטון אזוי ווי דו גייסט אנגעטון אינדערהיים, אקעי איך פארשטיי די קאנצעפט אז ס'איז הייס אינדרויסן, יא, סאו די ווילסט נישט גיין דאס, אקעי פיין, ווען די גייסט אין פול, ווען די גייסט צום וואסער, קענסט דיך אנטון אביסל, ארויפשארן די ארבל, אדער גיין מיט די שארט, אדער ניין, דאס זאלסטו נישט גיין, גיי נישט מיט די הארטע, דאס האב איך אויך נישט פארשטאנען קיינמאל, די רעגעלער. רעכטס אויף לינקס העמעדער מיט שארט סליווס, דאס איז געווארן עקספייערט אין די עיטיס מיט די באבל קוטשמעס, וואס טוסטו? באט עניוועי, פיין, ביסט הייס, איך פארשטיי, באט עטליעסט ברענג די רעגעלע מעסעדזש וואס דו ברענגסט אינדערהיים, באט עניוועי, יא, סאו דאס מאכט מיר זייער נערוועז, סאו לאמיר רעדן היינט, מ'וועט עס אנכאפן אויפן אויבערפלעכליכן אופן, באט פאר מ'גייט ווייטער, לאמיר רעדן וועגן פיינער פין. עס מאכט מיר אסאך נויז פאר פיין און פין און די עולם איז געגאנגען אויסטשעקן און די עולם איז געוואר געווארן האלא דער בחור רעדט צו די זאך בראך קומט אריין קלאר וועגן פיין און פין היינט וואס איז פיין און פין פיין און פין האט דיסיידעד אז די טונא קענס וואס די קענסט דיך צושניידן און דו דארפסט מיט א רשעות, מיט א פלעסטיג לעפל, ארויסגראבלען די סקיפדזשעק, די צושטרויבלטע טונא, וואס ווייסן זיי זענען לוזערס, וועגן דעם האלטן זיי זיך צוזאמען, דו פארשטייסט, ווייל זיי האבן אלע לאו סעלף עסטיעם, סאו זיי טרייען זיך צו געבן חיזוק איינער די אנדערע, און זיי האבן זיי נישט ליב און ער טרייט זיי צו סעפערעיטן, וויפיל מאל איך האב מיך שוין צושניטן פון די עקלדיגע קענס. זיי קומען מיט א אנדערע סטרעטעדזשי, ניין, עפענסט אויף א קען, הערליכע שיינע פילעיס פון יעלאו פין, זיי זאגן מיר ס'איז געשניטן ביי האנט, באט איט דאזענט ריעלי מעטער וואס וואס טוט אויף אז ס'איז געשניטן ביי האנט, באט איי געס ס'איז געשניטן ביי האנט, איט וואס גיווען וויט מאטש לאוו ענד קעיר, סאו זיי האבן פינף פלעיווערס, יעדע פלעיווער איז דעלישעס, מיין פערסענעל פעיוועריט איז לעמאן, באט נישט יעדער איז אינטו לעמאן, ווייל לעמאן אין מיינע אויגן קומט אריין מיט עניטינג, עניטינג לעמאן, קענסטו לייקט עס עס עסן פלעין, כ'בין א גרויסע פען פון לעמאן, קענסט עס עסן פלעין, קענסט עס לייגן אין א סעלעד, קענסט טון וואס דו ווילסט, נאכדעם האסטו מענטשן וואס האבן ליב די סמאוק, פיין, ס'איז געמאכט מיט נעטשרעל סמאוק, ס'נישטא קיין סמאוק פלעיווער אין דעם, און סמאוק אויכעט, סמאוק קען ענהענסן א סעלעד, ס'קען ענהענסן נאכדעם אז דו ווילסט עסן סטענד עלאון, האסטו טרי בין, וואס איך האב זייער ליב ווייל ס'איז מער זיסער, האסט די מעקסיקען סעלעד וואס האט מער אזא מעקסיקען פאנקי פלעיווער, סאו גיי אריין אין דיין סטאר, טשעק אוט, פיין און פין, ס'האט אסאך דאס א רבנים הכשר, א סעלעד הכשר, אסאך סטארס, היות יוסי בראכץ איז צפון מערב, האבן עס אסאך סטארס געלייגט אויף ספעשל, ווייל די סעילסמען האבן געזען די בראך מאכט נויז, לאמיר פארקויפן, סאו קענסט עס לכאורה טרעפן, איך בין געווען אפאר סטארס ריסענטלי אין לעיקוואוד, יעדער האט עס אויף ספעשל יעצט, קענסט עס קויפן פאר ביליג, פאר צוויי דריי דאלער, און ס'איז מורא'דיג גוט צו האבן אינדערהיים, ס'קאסט נישט צופיל טייערער ווי א רעגולער טונא קען, און דו עפנסט עס, נישטא קיין שום מעס, דארפסט האבן א גאפל, נעפקין און סעלצער, דאס איז די איינציגסטע אמעניטיס וואס דו דארפסט אריינברענגען דא, עניוועי, סאו טשעק אוט פיין און פין. סאו איך וויל היינט אנטאטשן אביסל, סאו איך האב א פאדקעסט אויף בחרתו בחיים, יא? אוי, און ביי די וועי אז מ'רעדט שוין, פאר איך גיי ווייטער, זייער וויכטיג, אויב איינער וויל זיך אויב איינער וויל זיך עדווערטייזן אויף איינע פון מיינע פלעטפארמס, צי ס'איז דא ביי אמפאראן, צי ס'איז קול מבשר, צי ס'איז איינע פון מיינע ווידעא פאדקעסטס, סאו, אדער איינער וויל א פראדוקט ריוויו ווידעא אדער א שטימע ווידעא, און סמאכט מיר דאך יעדער וואס זעט מיינע ווידעאס ווייסט, ס'איז אויף א העכערע ניווא, ס'איז נישט סתם א וואויס אווער, אונז מאכט מיר עס פאן און עקסייטינג, און אונז האבן שוין היינט צענדליגע טויזענטער פאלאוערס, איך זאג עס נישט סתם, איך קוק אויף דעטע, איך קוק אויף דעטע פון ספאטיפיי, פון וואטסעפפ, פון זינג פון יוטוב, איי ליטערעלי העוו, איך האב שוין היינט איבער צען טויזענט ליסענערס נאר אויף מיין פאראן, איך האב נישט די עקזעקט נאמבערס ווייל ס'טשעינדזש זיך יעדע מאל, מיין יאסי סטעיק פאדקעסטס האלטן היינט אן עוורידזש איז פינף זעקס טויזענט וויוס, איך מיין איך האב יעצט ח ו אקעי ס'איז דא סאך מער ס'ווענדט זיך ווילאנג ס'איז, די ווידעא וואס איך האב געלייגט מוצאי שבת האלט שוין היינט ביי פינף טויזענט וויוס באלד, ס'ריפלעקט נישט אלץ אויף אויף יוטוב רייט עוועי באט איך קען דיך זעהן אין די בעק ענד ס'האט זייער אסאך וויוס סאו יו גאנא געט א יוטש בענג פאר יור באק סאו דו ווילסט דיך עדווערטייזן די נאמבער איז סעווען טרי טו סעווען ניין וואן טרי טרי סעווען סעווען שיק א וואטסעפפ צו שטימע און איינער פון מיינע סטעף דעטס רייט נאך א וועג וויאזוי דו קענסט פלאצן איז יאסי ברכה האט סטעף סאו וואן אוו מיי סטעף איז גאנא געט בעק טו יו סאו נאכאמאל די נאמבער איז סעווען טרי טו סעווען ניין וואן טרי טרי סעווען סעווען סאו לאמיר רעדן לאמיר עס אנכאפן סאו איך האב אויף חרטה בחיים פאדקעסט ווי מ'רעדט פון העלט סאו די ערשטע עפיזאוד איז אקעי מ'האט שוין רעקארדעט אסאך ס'אבער דא טעקניקל אישוס וואס נעמט איך האף די וואך זאל ארויסקומען די צווייטע עפיזאוד יעצט האבן מיר שוין דריי פיר רעקארדעט יאסי'ס טעיק איז אביסל סימפלער ווייל ס'איז קערצער ס'איז מער לוז ס'איז נישט דא צופיל עדיטינג אינוואלווד סאו די ערשטע עפיזאד האב איך געהאט מיט שמואל ראזענבערג א גרויסע דייעטישן און נוטרישעניסט יו קען טשעק הים אוט פאר מאר אין דעפט דיסקאשן באט איך וויל רעדן מער דזשענערל די מצב היינט ווי די עולם האט נישט קיין שום אחריות ווען ס'קומט צו פרעס איטס לייק נעקסט לעוועל דער עולם עסט ווי ס'איז די לעסט מיעל און ווען מ'האט געמאכט סטאדיס טאקע אויף די לעסט מיעל מ'זעט וואס די עולם עסט די עולם האקט און בריקעט דו פארשטייסט סאו די עולם דארף זיך אביסל איינצוימען די עולם דארף פארשטיין אז די עוורידזש עידזש וואס מענטשן שטארבן היינט, און אונז האמער די דעטע, ווייל מיין טאטע איז דאך א גרויסע חברה קדישא שוין איבער דרייסיג יאר, די עוורידזש עידזש וואס מענטשן שטארבן היינט איז ביטווין סיקסטי פייוו און סעווענטי פייוו, דאס איז לייק, דאס איז די עידזש, און דו קוקסט אויף די חברה וואס שלעפן זיך, די גראבע אידן, די אייבערשטער זאל געבן כח און געזונט זאל אים איז אונטן צוואַנציק באט איטס נאט ס'איז נישט נאר אז די ביסט סיקסטי פייוו די און די ביסט אווער וועיט די זעסט אויס ווי די ביסט ניינטי פייוו חברה שלעפן זיך און מען דארף וויל טשעירס און וואקערס דוד די ביסט סיקסטי פייוו יערס אולד. דו האסט אכציג ניינציג יעריגע גוים וואס לויפן יעדן טאג און מאכן פוש אפס און זענען געזונט ווי בערן, און ס'איז זייער פאני ווייל חברה וואס זענען געבוירן געווארן, טייטש אזוי, חברה וואס זענען איבערגעלעבט די מלחמה אן עוורידזש האבן זיי געלעבט ביז די ניינטיס פאר שור, זיי האבן געלעבט און אסאך לעבן שוין איבער די הונדערט, וואס איז די חילוק? די בעיבי בומער, אדער ווי אונז רופן מיר עס די סענסטרי עידזש, דארטן נישט, וואס איז געשען? ווייל די חברה, א גרויס, עטליסט אין די ביגינינג אוו דעיר לייף, האבן זיי נישט געהאט, זיי זענען נישט געווען עקספאוזט צו די אמעריקאנע גארבידזש וואס גייט פאר, די צוקער, די סעטשורעיטעד אוילס, איטס איך האב אזויפיל דרעק וואס גייט פאר היינט מיט אונזערע עסן, באט די נעקסטע סטעידזש וואס האט שוין יא אנגעהויבן עסן אמעריקאנע עסן זענען טאקע קראנק, די נאמבער וואן קאוז אוו דעט אין אמעריקע איז הארט דיזיז, נאכדעם האסטו דייעביטיס און קענסער און אלע אנדערע זאכן און מאוסט אוו דיס טינגס קומט פון עסן. אוודאי איז דא דזשענעטיקס אינוואלווד באט עניוועי, סאו די איידיע איז אזוי. ווען ס'קומט צו עסן, היות אידישקייט איז זייער געירד, ס'איז זייער ארומגענומען פון עסן, יעדע חלק פון אונזער רעלידזשען האט צו טון מיט עסן, האסט שבת סעודות, יום טוב סעודות, יארצייטס, וואכנאכטס, ברית'ן, סיום'ס, סתם מענטשן זאלן פארברענגען און זיי האבן זייער א קאמיוניטי בעיסד אידישקייט איז זייער א קאמיוניטי בעיסד רעלידזשען סאו ווען מענטשן קומען זיך צאם איז דא אלץ פוד אינוואלווד אזוי איז עס סאו היות אונז זעמער גערט אונז זעמער ארומגענומען מיט עסן א גאנצע טאג. און היות רוב פון די עסן, עספעשעלי די ביליגערע פארם פון עסן, הגם ביי די אידן ס'נישט אזוי ווייט נוגע ביי די גוים, די גייסט אריין אין מעקדאנעלדס קענסטו האבן א מיעל פאר דיר מיט די משפחה פאר צוועלף דאלער, קויף א בורגער און פרייס פאר פיר דאלער, וואס? וואסערע עסן? וויאזוי קען מען האבן א בורגער און פרייס פאר פיר דאלער? ס'מאכט דאך נישט קיין סענס. און אקארדינג צו די פיקטשערס ווייסט יענער געזאגט, איך דארף נישט, איך וויל נישט געווינען די לאטערי, איך דארף נישט הונדערט מיליאן דאלער, איך וויל איינמאל די בורגער וואס איז דא אויפן פיקטשער. יא, קען, ווער ס'פארשטייט פארשטייט. ס'זעהט אויס ווי ס'גוט, כ'ווייס נישט, זיי עדווערטייזן אז ס'גוט, ביזי זענען זיי, און ביי אונז קומסטו אריין א בורגער איז זעקס און צוואַנציק זיבן און צוואַנציק דאלער, דו פארשטייסט? סאו ביליג עסן איז נישט אזוי, מיענינג טשיעפ פוד, נישט ליטערלי אין די פיגעטיוו, ביליגע עסן און קוואליטי איז בכלל נישט ביליג אין פרייז סאו באט דאס איז די עסן מאוסט פון די עסן דאס איז זייער אינטערסאנט וואס איך האב געזעהן אויכעט יעצט וואס מען רילייזט נישט מען איז געגאנגען אין די אלע ס'איז דאך יעצט געווען האלאווין סאו די גייסט אין די אלע סטארס וואס יעדער האט געהאט אויסגעליידיגט אויסגעלייגט פאר טריק און טריט האט מען געהאט דארטן אויסגעלייגט אלע מיני קענדיס און טשאקלעטס יא. ס'נישט צוגעקומען אפס קצי ה, אפילו ריזיג עס זעט אויס ווי וואלמארט איז נישט צוגעקומען צום שפיץ פינטל פון די אמאונט פון קענדיס און נאש וואס איז אוועילעבל ביים אידישן מארקעט, ס'מאכט דאך נישט קיין סענס, דו גייסט אריין אין גרויסע סטארס, זיי האבן א דעדיקעיטעד א סיקסטי פוט אייל נאר פאר קענדיס. איטס קרעיזי, די ווערייעטי איז משוגע, און אויב די עולם האלט נישט קאפ, מען געט זיך א וועק אויף, יוזשעלי וועקט זיך די עולם אויף ווען מען פילט נישט גוט, דעמאלטס גייט מען צום דאקטער, דא, דיין קאלעסטעראל איז משוגע צו ווערן, אגב באט כאלץ שוין טשעינדזשן מיין לייפסטייל, אקעי דא האסטו סטעטינס, ביז ס'ריעטשט א פוינט ווי סטעטינס העלפן שוין נישט, די זעלבע זאך איז מיט דייעביטיס, אה דא האסטו. אינסולין, דו נעם אינסולין ווייל דיין אינסולין איז אינסולין רעזיסטענט, ווייל דיין באדי קען נישט הענדלען די אמאונט פון צוקער וואס דו פושט אריין דארט מיט א רשות, סאו נעמסטו אינסולין. די באדי פראדוסט, אינסולין איז א הארמאן, מיר געבן אביסל קאנטעקסט פארן ציבור, אינסולין איז א הארמאן, וואס טוט אינסולין? ווען דו נעמסט אריין צוקער, צוקער און קארבס איז דאך די נאמבער וואן פיול פאר די באדי, יא? וועגן דעם, סאו, פיולס איז אזוי, לאמיר געבן אביסל הקדמה'לע דא, מיט מאכן זייער קורץ. די באדי קען ווערן געפיולט פון פיר פלעצער, קען עס ווערן געפיולט פון קארבס, פעט, פראוטין, און אלקאהאל איז אויכעט א שטארקע פיול. סאו, די וויאזוי הייסט עס? קארבס איז די מאוסט, ריעלי די מאוסט עפישענט וועג וויאזוי די באדי באקומט ענערדזשי. יא, קעלאריס, ווען דו זעסט די אמאונט פון קעלאריס א עסן האט, דאס איז די אמאונט פון ענערדזשי דיין באדי באקומט פון די עסן וואס דו האסט יעצט געגעסן. סאו ווען דו עסט קארבס, לאמיר אננעמען א קעיס ווי דו עסט געזונטע קארבס, דו עסט פאטעיטאס, דו עסט איך ווייס האול גרעין פוד, צו ס'איז האול בראון רייס, אנדערע מיני זאכן, געזונטע וועדזשטעבלס ווי סוויט פאטעיטא, אנדערע געזונטערע זאכן וואס איז הויעך אין קארבס, יא, גייט דיין באדי ווערן געפיולט זייער גוט. און וואס געשעהט ווען דו נעמסט אריין קארבס אין דיין באדי? דיין באדי ברעיקס איט דאון און מאכט א סימפל שוגער פון דעם וואס הייסט גלוקאוז, וואס דאס די שוגער וואס די באדי געמאכט וואס דאס איז גלוקאוז, דאס איז די פיול. סאו די באדי נעמט דיין קארבס, מאכט עס אינטו א סימפל פיול וואס מ'קען זיך מיט דעם פיולן. סאו ווען דו נעמסט אריין קארבס, וואס געשעהט? דיין באדי פראדוסט אינסולין און די אינסולינ'ס דזשאב איז איין זאך, עפענען דעם סעל און אריינרוקן די גלוקאוז אינעם סעל, דיינע סעלס זאלן זיך קענען פיולן. יעצט ווען דו עסט רעגולער האול גרעין צוקער, סארי, אוי, ווען דו עסט רעגולער האול גרעין עסן, האול גרעין קארבס, ס'קומט מיט אסאך פייבער. יעצט פייבער קען נישט ווערן דיידזשעסטעד, פייבער איז אינסאלעבל, יא ס'ווערט נישט דיידזשעסטעד, קומט אויס א פייבער, די וועג וויאזוי ס'קומט אריין גייט עס ארויס, איט דאזענט געט דיידזשעסטעד ביי די באדי עט אלל, סאו ווען דו עסט עפעס וואס לאמיר זאגן ס'שטייט ס'האט פֿינף הונדערט גרעמס קארבס, ניין פֿינף הונדערט, קיינער עסט דארט נישט קיין פֿינף, לאמיר זאגן ס'האט דרײַסיק גרעמס אויף קארבס, באדויט פֿופֿצן פון די גרעמס זענען פייבער, אויב באקומסטו עכט נאר פֿופֿצן גרעמס קארבס, פארוואס? ווייל פֿופֿצן פון די קארבס גייען ארויס אינגאנצן. דעטס נאמבער וואן. נאמבער טו, היות ס'האט אסאך פייבער, נעמט עס פאר דיין באדי סאך לענגער צו דיידזשעסטן. סאו וואס געשעהט? היות ס'נעמט פאר דיין באדי לענגער צו דיידזשעסטן, האט די אינסולין גענוג צייט ארויפצוקומען און צו טון זיין דזשאב. ווען דו עסט אבער ווייסע צוקער, וואס ווערט דיידזשעסטעד מורא'דיג שנעל, אדער ווייסע קארבס, דיין אינסולין ספיייקט ווי א רשע מרושע, עס גייט א קום ארויף, ער ווייסט נישט וואס ווייל ער דארף יעצט טון, וואס טו איך מיט די צוקער, און יוזשעלי ווען דו עסט קארבס וואס זענען סימפל קארבס, יא, וואס איז צוקער, ווייט פלאוער, אלע די זאכן, עס הייסט סימפל קארבס ווייל עס איז נישט קאמפליקעיטעד, עס האט נישט קיין פייבער, עס איז נישט קאמפלעקס קארבס, סאו, ס'ווערט מורא'דיג שנעל דיידזשעסטעד אין די באדי. סאו דו געינסט אסאך פונט און ס'קומט אויך סאך העכערע לעוועלס פון צוקער. צוקער מיט פייבער, קארבס וואס האבן פייבער, איז דא א לעוועל וויפיל דו קענסט אריינלייגן אין א עסן. ווען דו גייסט און דו מאכסט א סיריעל וואס האט צוקער אדער קארן סירופ, די לעוועל פון צוקער איז טויזנט מאל מער, דיין אינסולין האט נישט וואס צו טון מיט אזויפיל צוקער. סאו ס'גייט, ס'פושט עס אריין אין די באדי בעל כרחך, ווייל אז נישט בלייבט עס אין די בלאט, און דיין בלאט שוגער לעוועלס גייען ארויף און דו קענסט באקומען דייעביטיס פון דעם. יא. נאכדעם וואס די אינסולין ארבעט שוין נישט ווייל דו ווערסט אינסולין רעזיסטענט ווייל דיין אינסולין זאגט מער העי העי עס איז דא א לעוועל וויפיל וויפיל סדרנים איך האב דא ביי די ביי די כ א כסלו איך קען שוין מער נישט טון גייסטו און דו נעמסט אינסולין אינסולין פילס וואס דאס ברענגט נייע סדרנים נייע סאלזשערס און ס'שטופט אריין באט ס'ריעטשט א פוינט ווי. ס'ריעטשט א פוינט ווי די נייע סדרנים זענען אויך אווערוועלמד, נעמסטו נאך אינסולין, נאך אינסולין, נאך אינסולין, צו די פוינט ווי אינסולין קען שוין נישט העלפן. סאו, דאס איז די ערשטע פיול, און דאס איז די ערשטע פראבלעם. יא, די צווייטע פיול איז פעט. סאו פעט האסטו די זעלבע איידיע. לאמיר זאגן די גייסט אויף א קיטאו דייעט, אויף א קיטאו-דזשעניק דייעט. סאו וואס מיינט א קיטאו דייעט? א קיטאו דייעט מיינט, אקעי, איינער וויל קאמפליטלי אראפגיין פון קארבס, יא, און ער וויל לאמיר זאגן ער עסט זיראו קארבס, סאו א קיטא דייעט יוזשעלי מיינט אז דו באקומסט ווייניגער ווי פֿאָרטי גרעמס נעט קארבס א טאג. יא, סאו וואס געשעהט? דיין באדי באקומט נישט די מעין פיול וואס וואס געבט אים פיול, די צוקער הייבט די ליווער. די לעבער הייבט אן נעמען פעט, די באדי מוז דאך אבער האבן א סימפל שוגער צו ווערן געפיולט, גייט די לעבער און די לעבער נעמט פעט און ס'מאכט דערפון גליסערין. גליסערין איז אויך א מין קריסטעלייזד פארם וואס די באדי קען נוצן זיך צו פיולן, ס'נישט אזוי עפישענט באט ס'ארבעט. סאו מענטשן וואס גייען אויף קיטא דייעט בעיסיקלי זייער באדי גייט אריין אין קעטאוסיס, קעטאוסיס מיינט אז די באדי האט געסוויטשט פון גלוקאוז צו גליסערין, דיין מח הייבט אן צו פראדוסן קיטאונס, דיין לעדבער הייבט אן צו פראדוסן גליסערין, דיין באדי האט זיך געסוויטשט וועגן דעם נעמט, ס'נעמט א וואך צוויי ביז די הייבסט אן אריינגיין אין קיטאסיס, און די קיטאסיס סטעידזש קען נעמען נאך צוויי וואכן, ווייל דיין באדי דארף יעצט טשעינדזשן די גאנצע מעיקאפ פון זיך, עס דארף סוויטשן פון איין פארם פון צוקער צו א צווייטע פארם צוקער, יעצט. מענטשן וואס גייען אויף קיטא פארלירן אסאך וועיט, פארוואס? ביקאוז די באדי סטארטס בורנינג איטס אוין פעט סופליי אין ארדער צו מאכן די גליסערין, יא? און עווענטשעלי זאגן זיי אז די האנגער גייט אוועק אויכעט, ביקאוז דיין באדי די מער קארבס די געט עס די מער. קארבס איט קרעיווס, די גייסט אוועק פון קארבס גייסט צו פעט, דיין הונגער לעוועלס גייען אראפ, די פראבלעם אבער מיט קיטאו דייעט איז ס'איז זייער נישט סוסטעינעבל, ס'איז דא מענטשן, איך האב גערעדט מיט איינעם ריסענטלי וואס ער איז לאנג טערם אויף קיטאו, באט איטס ווערי רעיר איינער זאל זיין אויף קיטאו לאנג טערם ווייל דו דארפסט ארויסקאטן א ריזיגע אמאונט פון עסן, כמעט יעדע זאך האט קארבס, דו דארפסט סטיקן צו פלייש, פעט, וועדזשטעבלס וואס זענען משוגע לאו, די דארפסט דיך האלטן אונטער פארטי, עטס כאפטס נישט ווי ווייניג קארבס פארטי נעט גרעם, פארטי גרעמס נעט קארבס איז, ס'איז מורא'דיג ווייניג, די מוזט ארויסקאטן סיקסטי פערסענט עטליעסט פון די פוד סופליי וואס איז עוועילעבל היינט, געזונט אדער נישט געזונט, איט דאזענט מעטער, באט אויב די טוסט עס. און ס'ארבעט לאנג טערם און אפילו דעמאלטס איז דא דיסקאשענס צו ס'איז עפעס וואס דו זאלסט טוהן ווייל ווען דו עסט פעט, יא, זייער אסאך פון די פעטס זענען טרענס פעטס, ס'איז קאלעסטעראל, ס'דא אסאך זאכן. יעצט, צוקער פראמאוט LDL קאלעסטעראל וואס איז די שלעכטע קאלעסטעראל, סאו אפישעלי, טעארעטיקלי, ווען דו סוויטשט אוועק פון שלעכטע צוקער העלפט עס דיין קאלעסטעראל לעוועל אויכעט, באט עניוועי. נאכדעם האסטו פראוטין, דאס זענען מענטשן ווי וויאזוי הייסט ער דזשארדען פיטערסאן וואס עסן נאר פלייש א גאנצע טאג, איך האב נישט צופיל דעטע אויף דעם באט ס'דאזענט מעיק סענס איינער זאל זיין נאר אויף פלייש און נישט באקומען קיין שום פייטא קעמיקעלס און קיין שום ווייטעמינס און קיין שום מינערעלס ווייל ער עסט נאר פלייש ס'זאל ארבעטן, און אפילו אויף קיטאו. מענטשן וואס עסן היילי פראסעסד סעטורעיטעד פעטס מיט און טרענס פעטס, עווענטשעלי אז דו סטיקסט צו פלענט בעיסד פעטס ווי אליוו אויל און אוואקאדא אויל מיט די קאקאנאט אויל אפילו, און קאקאנאט אויל נישט אזוי כשר באט אפילו קאקאנאט אויל איז מסודר באט זייער אסאך מענטשן סטיקן נישט צו דעם. מען עסט פוטער און מען עסט מילך און מען עסט זייער אסאך שטותים, און אלקאהאל איז א פיועל, דו קענסט באט ס'איז ווייס איך מיין עט סאם פוינט גייט דיין דו גייסט דיך פיולן מיט אלקאהאל גייסטו גייסטו שטארבן גייסט ווערן קראנק, סאו עניוועי די איידיע וואס איך וויל דא ארויסברענגען איז זייער סימפל, די פרעס וואס גייט היינט פאר האט נישט קיין שום פשט און ס'קומט אן קיין שום חשבון. מענטשן דארפן זיך אין די האנט אריינעמען, ווייל יעצט ווען דו ביסט דרייסיג, פערציג, ביי פערציג, פיפציג הייבט שוין אן גיין למטה מטה, באט ווען דו ביסט יונג, יור טווענטי, יור טערטי, ביסט א בחור, ביסט א פרישע יונגערמאן, דיין באדי קען נאך הענדלען די אלע סטרעס וואס דו לייגסט דערויף, די עלטער דו ווערסט, די לעס יור באדי איז עקוויפד צו דיעלן מיט גארבידזש, סאו. די עולם זאל זיך יעצט ווען מען איז יונג ארייננעמען אין די הענט אריין און ס'איז אזוי ווי אן לייף אינשורענס, מענטשן ספענדן לייף אינשורענס ווייל אויב דו שטארבסט, ניין, די בעסטע לייף אינשורענס איז צו עסן געזונט, און וואס האסטו פון געבן לייף אינשורענס, פאר וועם געסטו עס, פאר דיינע קינדער, פאר דיין ווייב, דיין ווייב גייט שוין זיין ניינטי אויך, זי דארף נישט דיין לייף אינשורענס, דיינע קינדער גייען שוין זיין זעכציג זיבעציג, זיי דארפן אויך נישט דיין לייף אינשורענס, און זיי גייען דעל בי עיבל טו ענדזשוי יו, סאו. ווען ס'קומט צו דייעטס, יעדער איינער האט אנדערע שיטות מיט אנדערע זאכן, ס'דא טויזענטע מינע דייעטס, יעצט די איידיע פון א דייעט ביי נעיטשער, אקעי עסן מיינט א דייעט, וועלכע מין דייעט האסטו, איך האב א מעדיטערעיניען דייעט, איך האב א אונגארישע דייעט, דייעט סך הכל מיינט די טייפס אוו פוד, דיין דעילי, די טייפס אוו עסן, דיין דעילי מיעלס וואס צוזאמגעשטעלט, דעטס וואט דייעט מיענס, באט ביי נעיטשער, דייעט האט אנגענומען א צווייטע פארם וואס דאס מיינט גיין אויף א מאכן שארט קאטס טו וועיט לאס סאו יעדע דייעט האט א סערטען שיטה רייט סאו די שיטה און יענע שיטה און מאסט אוו דעם אר נאט סוסטעינעבל די עולם ענדס אפ זיך סליוון און זיך אויסעמפיקן און געגאנגען ווייטער באט זיך סליוון און אויסעמפיקן איז בכלל נישט א סעלושען הונדערט פערסענט, מיענינג ווען איינער ריעטשט א פוינט ווי ס'איז מורא'דיג שווער צו פארלירן וועיט, איינער איז דרײַ הונדערט פונט, ס'איז אסאך גרינגער פאר איינער וואס איז פֿופֿציק פונט אווערוועיט צו פארלירן די פֿופֿציק פונט ווי איינער איז הונדערט און פֿופֿציק פונט אווערוועיט, סאו אזא מענטש ביי אלל מיענס, איך פארשטיי הונדערט פערסענט א מענטש שלירט זיך ווען ער גייט אויף אזעמפיק, ווייל א נישט גייט און איטס אימפאסיבל. כמעט אימפאסיבל, ווייסט איך מיין? ס'איז אזוי ווי פעטריס אוניל האט געזאגט אז ער איז געווען פֿיר הונדערט פונט און ער האט געהאט דייעביטיס און זיין דאקטער האט אים געזאגט ער דארף עקסערסייזן נאו פראבלעם מיט א פרישקייט ער גייט ארויף אויפן טרעדמיל און ער ארבעט פאר א שעה און א ענדיג זאגט ער איי העוו טו דא דיס טאמאראו אגעין העל נאו! סאו ס'איז זייער שווער פאר גראבע מענטשן סאו דו מאכסט א שארטקאט באט רוב מענטשן ווען זיי סליוון זיך און זיי אזעמפיקן זיך דעי דאונט טיעטש דעמסעלווס העלטי העביטס ווען ס'קומט צו עסן, ספעשעלי אזעמפיק, עניבאדי וואס גייט אראפ פון אזעמפיק געינט צוריק זייער אסאך פונט, וויט די סליוו איטס מאטש הארדער ווייל די האסט אראפגעשניטן א חלק פון דיין בויך, באט אפילו דעמאלטס, ס'דא מענטשן וואס טוען עס די רייט וועי, באט זייער אסאך מענטשן וואס סליוון זיך, זייער אסאך מענטשן וואס סליוון זיך, זיי געוויינען זיך נישט צו, זיי האבן נאך די שלעכטע העביטס, און עווענטשעלי זייער אסאך מענטשן וואס סליוון זיך, סלאולי באט סורלי דיין בויך וואקסט צוריק און די געינט צוריק אלע דיינע פונט. סאו אפילו זיך סליוון איף יור און טיעטש יור סעלף, אוודאי ס'איז מוראדיג וויכטיג אז די גייסט קענסט קענען פארלירן שנעל יור געטינג א גרעיט העד סטארט באט געדענק לערן דיך אויס העלטי העביטס באט פאר אונז רעגעלע מענטשן וואס אונז זעמער אביסל אווערוועיט טווענטי טערטי פארטי מ'דארף זיך מ'דארף זיך געבן אזא צוים איין אז מ'קען זיך צוריק כאפן. גיין אויף א דייעט איז בכלל נישט קיין סעלושען, דו דארפסט דיך אויסלערנען העלטי העביטס. וואס מיינט העלטי העביטס? הייבסט אן מיט קלייניקייטן. קלייניקייטן מיינט, טשעק אינגרידיענטס פון יעדע זאך וואס דו קויפסט. עניטינג וואס האט פראסעסד עסן, פראסעסד שוגער און פראסעסד אוילס, טריי אוועקצושטיין פון דעם.

אז ס'האט עני טייפ אוו פראסעסד שוגער אדער וויט, ווייסע פלאר, ווייסע צוקער, טריי אוועק צו שטיין פון דעם. ס'האט עני טייפ אוו פראסעסד וועדזשטעבל אויל. סאו קאנאולע אויל איז א גאנצע קאנטרעווערסי, ס'איז אן אינפלעמעטערי אויל, באט ס'האט אומעגע טריס, און סאו, אגעין, פון אלע מינע פראסעסד אוילס איז לכאורה קענאל אויל די געזונטסטע, קאמפעירד צו אליוו אויל און אוואקאדא אויל? ניין, ס'איז בכלל נישט קאמפערעבל, אוואקאדא אויל און קענאלע אויל זענען טויזענט מאל בעסערע אוילס, באט קענאלע אויל איז ביליגער, און אויב די גייסט א אידישע שטוב וואס נוצט אסאך אויל, איטס נאט די ווארסט אויל יו קען געט, סאנפלאוער אויל, סעפלאוער אויל, סויבין אויל, קארן אויל, דאס איז גרויליג דאס טאר מען נישט טאטשן, טריי אוועקצושטיין פון ווייט פלאוער און ווייט שוגער. סאו ווען די גייסט באקן, עגעין, קעיק, שבת, העלאו, גיי דערפאר. טאטי האט זייער ליב קעיק וואס מאמי מאכט, מיין ווייב מאכט קעיק מיט ווייסע פלאר מיט ווייסע צוקער, איך פאפ נישט דעם אייבערשטן, ווייסט וואס איך מיין? ווען די קומסט ארויף אויבן אין הימל גייסטו נישט אלץ כאפן פעדזש פארן טוהן די עבירה. אקעי מענטשן טוהן עבירה, דו גייסט כאפן פעדזשי שוין יא געטוהן די עבירה, דו האסט געגעסן קעיק מיט האול וויט, גיבט זיך דיר צוויי פעדזש, דו ביסט משוגע? דו האסט שוין געטוהן דעם עבירה דא און אלל די וועי, סאו ניין. באט ווען ס'קומט צו אנדערע זאכן ווי געבן סייד דישעס פון רייז, טאטש נישט ווייט רייז ס'געט דיר זיראו. בראון רייז וואס איז א האול גרעין באקומסט פייבער, דיין באדי קען עס דיידזשעסטן בעסער. די זעלבע זאך מיט אוילס, יא, ס'דא א מארקער אין די מח וואס זאגט דיר ווען דו האסט קאנסומד גענוג אויל אז דיין באדי דארף שוין נישט יעצט קיין אויל סאו דו ווערסט זאט. דאס ארבעט נאר אויף נעטשרעל אוילס וואס זענען נישט מורא'דיג היילי פראסעסד, ווען דו באקומסט, ווען דו קאנסומסט היילי פראסעסד אויל, די סערטען מארקער וואס איז אינעם מח וואס געבט מעסעדזשעס פאר די באדי, אז ס'האט געריעטשט גענוג אויל דאז נאט ווארק. און אויכעט נאך א נקודה, ווען דו עסט פראסעסד פלאוער און שוגער, ס'איז דא אונטן ביי די קאלען פון די אונטן פונעם בויך איז דא א אינדיקעיטער אז ווען ס'ווערט פיל, ווען ס'הייבט אן פילן די עסן, מיענינג ווען די עסן קומט שוין אן צו אזא לעוועל דארט אונטן, הייבט די באדי דיך אן זאגן האלא דו ביסט זאט, גענוג געווען. ווען דו עסט אבער פראסעסד זאכן, ס'נעמט צייט. די קאנסומסט אזויפיל עסן, איט דאזענט טעיק עז לאנג צו דיידזשעסטן, ס'ווערט דיידזשעסטעד רייט עוועי, קענסט עסן סאך מער ביז ס'קומט אן אונטן און ס'מאכט א אינדיקעיטער, סאו עניוועי ס'דא זייער אסאך סימפל זאכן וואס דו קענסט טון און דו זאלסט טון פשוט צו טשעינדזשן דיין לייף סטייל, טריי אוועקצושטיין פון עניטינג וואס איז פראסעסד, אויל, שוגער, פלאוער, עניטינג וואס אפילו פראסעסד איז נישט אזוי ווייט קיין פראבלעם, ווייל ס'דא זייער אסאך זאכן וואס זענען פראסעסד. יא, ווען דו נעמסט פלאוער און דו צומאלסט עס און דו מאכסט דערפון, דאס איז אויך פראסעסד. מ'רעדט פון היילי פראסעסד, ווי דו בליעטשט זאכן. זעלבע זאך איז מיט אויל. אוואקאדא אויל איז א פראסעסד אויל, ווייל דו האסט גענומען אויל און ס'איז צעקוועטשט. און ס'איז דא, יעדע זאך האט עפעס א פארם פון פראסעסינג. עקסטרע לייט אליוו אויל וואס מענטשן נוצן איז א בלענד, מענטשן כאפן נישט, מענטשן מיינען ס'איז אליוו אויל וואס מ'האט דאס איז נישט די כוסות למאור, ס'איז כוסות למנחות. ניין, איר זעהן אין די בעק ס'איז א בלענד פון אוילס. סאו ס'איז פראסעסד אין סאם וועי אר פארם, באט ס'איז נישט היילי פראסעסד. סאו דאס איז א זאך וואס די עולם קען גראד טוהן. סאו די עולם וועט זעהן, די הייבסט אן אוועקשטיין פון עניטינג פראסעסד, און די הייבסט אן סוויטשן צו האול גרעינס, און האול וויט, און געזונטערע אוילס, יו גאוינג טו לוז וועיט וויטאוט דואינג עניטינג. זאלסט עסן אויך, טריי צו עסן אסאך פרוכט, וועדזשטעבלס איז וויכטיג באט פרוכט איז וויכטיגער, ווייל אלע ווייטעמינס און פייטא קעמיקעלס באקומסטו פון פרוכט, וועדזשטעבלס האבן נישט קיין ווייטעמינס, יא די איינציגסטע ווייטעמין וואס די קענסט טעקניקלי נאר באקומען, די איינציגסטע צוויי ווייטעמינס וואס די קענסט נאר באקומען פון ענימעל פוד איז ווייטעמין די און ווייטעמין בי טוועלף, ווייל בי טוועלף ווערט פראדוסט אין די קישקעס פון בהמות, און ווייטעמין די קענסטו באקומען פון סערטען טייפס אוו פיש און קענסט באקומען פון די זון, באט אלע, ליטערלי אלע אנדערע ווייטעמינס און מינערעלס קומען פון פרוכט, מינערעלס קענסטו יא גראדע באקומען פון וועדזשטעבעלס, סאו דאס איז דאס, עס אסאך פרוכט, פרוכט אפילו ס'איז הויעך אין צוקער, מ'רעדט נישט אז דו ביסט א דייעבעטיק, אפילו ס'איז הויעך אין צוקער, באט היות ס'האט מורא'דיג אסאך פייבער, און ס'איז א נעטשרעל שוגער, די באדי די באדי דיידזשעסטעד סאך גרינגער, און עווענטשועלי גייסטו זעהן אז די אמאונט פון ווייטעמינס און קעמיקעלס וואס די און פייטא קעמיקעלס וואס די באקומסט איז גאנא העלפ יור באדי פייט און ספעשעלי עסן וואס זענען זייער פינק, רעד קעבידזש, רעד אניאנס, רעד ביעטס, פארוואס? ווייל דאס איז מוראדיג הויך אין ענטיי אקסידענטס, וואס מיינט ענטיי אקסידענטס? אין קורצן, ווען די עסט עסן וואס בלאנגט נישט אין דיין באדי, פראסעסד עסן, צוקער, אלע די מין זאכן, סאו דיין באדי קען אריינגיין אין אקסידעיטיוו סטרעס, דיין באדי קען ווערן אינפלעימד דערפון, וואס פייט די אקסידעיטיוו סטרעס? אנטי אקסידענטס, אנטי אקסידענטס זענען אזוי ווי די באדי האט נעטשרעל אנטי אקסידענטס וואס דאס שלאגט זיך, זענען אזוי ווי סאלדזשערס וואס קומען דא מאכן מלחמת השם, סאו די מער עסן וואס זענען הויעך אין אנטי אקסידענטס, און יוזשעלי די מער קאלערפול א עסן איז, עספעשעלי פינק, די פינקע פיגמענטעישן אין עסן איז מורא'דיג הויך אין אנטי-אקסידענטס, סאו די עולם זאל טרייען צו עסן ביעטס, רעד קעבידזש, רעד אניאנס, בלובעריס איז מורא'דיג הויך אין אנטי-אקסידענטס, די דארק קאלער, דאס איז וואס געבט די אנטי-אקסידענטס אין די באדי, סאו דאס איז דאס, שטיי אוועק פון עני טייפ אוו פראסעסד אויל, און אויכעט זייער וויכטיג, טרינק אסאך וואסער, דעטס ווערי אימפארטענט, אז דיין באדי איז נישט דיהיידרעיטעד, קען עס נישט, איט דאזענט ראן סמודלי, ס'איז אזוי ווי לייגן אויל אין די באדי, טריי א מענטש, אן עדאלט, א מבוגר דארף טרינקן בערך טרי ליטערס אוו וואטער א דעי, א טרי ליטער באטל, סאו מענטשן כאפן נישט טרי ליטער, יעדע האלבע שעה טרינק צוויי קאפס וואסער, דאס איז עפעס וואס יעדער קען הענדלען. און דו קענסט עס מעזשערן מיט די קאלער פון די אפפאל, ווער ס'פארשטייט פארשטייט. און נאך א נקודה איז עקסערסייז, עקסערסייז איז זייער וויכטיג און מען מוז זיך נישט איבערארבעטן ווען ס'קומט צו עקסערסייז, יו ניד בעסיקלי ניינטי מינוטס אוו עקטיוו ווארקאוט א וויק, קענסט מאכן דריי מאל א וואך א האלבע שעה פון אינטענס העווי ווארקאוט, צו די אז דו וואקסט וויטש איז א מאר רואיגערע וועג קענסטו וואקן יעדן טאג פאר פופצן צוואנציג מינוט, באט אז דו גייסט מאכן העווי ווארקאוט אז דו לויפסט אז דו מאכסט וועיטס, א האלבע שעה א טאג פאר דרײַ טעג א וואך איז מאר דען ענאף, און האופפולי די אייבערשטער זאל העלפן אז כלל ישראל זאל זיין געזונט און שטארק. ביי.